Mae'r Fenai yn llawn bwyd mor amazing a un o'r tysora mwya, di oysters. Mae 'na wely o'r cregyn awesome 'ma jyst drost y Fenai o dre. Mae'n rili anodd ffeindio restraunt yn Cnarfon 'wan sy'n gwerthu oysters a dwi'n meddwl mae hynna'n nuts. Ond o ddim fela o hyd, sdi. Yn fama, yn lle mae'r Crown 'wan, yn y 1890s, oedd hwn yn oyster saloon. Oedden nhw'n massive yn New York, massive yn Llundain, a oedden ni fy hun yn dre 'fyd. Faint o cwl 'di hwnna? Dwythal oedd yn bia fo, Martin Conlon, oedd o'n siarad Saesnaeg, Gaelic a cofi, dwi'n lyfio fo, oedd yn gwerthu oysters, cigars a booze, swnio fatha heaven i fi ia. A oedd o'm yn fine dining ia, t'mo' fatha 'dan ni'n associatio oysters wan efo pobol cyfoethog a champagne, so oedd pobol tlawd yn dod yma, pobol loaded, oedd pawb yn dre yn smasho oysters a oedden nhw'n rili rili rhad 'fyd. A da dyna oedd pwys o oysters hannar pris pwys o bîff ond athon nhw allan o ffasiwn ar diwadd oes Victoria. Chos fod oysters yn puro dŵr oedd na systema sewage yn cael ei roi ar wlâu oysters a nath na lwyth o bobl ddal typhoid. Oedd Martin gorfod cau siop, oedd o'n anan llwyth o pres da hundred rand neu rwbath a oedd o'n gorfod cau y oyster saloon. Dwi'n gutted, swn i lyfio os oedd na oyster saloon dal yn dre ond Mae'r llawr yn pyb bach twl am peint fyd e. So fatha tribute i'r Oyster Saloon a Martin, dwi'n mynd i dwcio fersiwn fi o Bay Victorian yn iwsio oysters a beef. Yr OG surf and turf. Y cuts gorau beef i roi mewn pei ydy'r shin. Cuts rad a rili blasus. Mewn efo chydig o flawd, Nionyn, garlic a rosemary fresh. Unwaith mae'r garlic a nionyn 'di swetio lawr, dwi'n tynnu bob dim allan, wedyn mae'n amser am y rw. Dechrau efo nob da o fenyn, a mae angen crafu'r gwilod a'r pot i codi'r bit snarly 'na. Fewn efo blawd, a cwcio fo off cyn adio stout Cymreig da. a stoc bîff. Unwaith da chi efo gravy tew, rhoi'r cig nôl mewn a paid anghofio'r resting juices na, mae hwnna'n liquid gold. Taflwch un neu ddau o ddail be mewn, anchovies di torri'n fân, a chydig o tomato puree. A wedyn tip next level nes i dysgu gin Misus Robaij Post Bach, Nain fe, oedd llechi bôn marw i fewn. T'o' ma' hwnna Y marw 'na i gyd yn 'di toddi ffwr. Rhein oedd y darnau oedd fi a chwaer fi yn cwffio dan pan ni'n damcaniad Dy Sul i ti Nain, pan oedd hi'n neud beef stew ia? Oedd e'n neud y pot yn canol, o'n i strêt am y boar marw a sycio i allan. Yes! Iawn ta! Caead ar! Mewn i'r popty. A gaeth hwn byblo i ffwrdd rwan ar rhyw 160. Checio fo rhyw dwy awr, gweld lle dyn ni arni. Ar ôl rhyw ddwy awr, mae'r filling ma'n edrych yn stunning. Just yli ar y bone marrow 'na. Ond, mae hwnna fatha lava wan, felly tra ma'n cwlio lawr, amser am y surf. Dwi yn really excited ŵan ia. Yli be' 'dan ni myn' i fama? Trysor y Fenai. Oysters. Yes! So, rown ni secio rei o hein ia? Rapio llaw chdi mewn twal, so bo' ti'm yn stabio dy hun. So, su' fydda i secio nw? Du fewn i'r drwg efo'r gwilod y shell 'ma. A dim mewn hard core, t'o' dim mewn yn galad, just slow bach. A unwaith ti'n clywed y crac, just rhyddhau y muscle o top y crac lan. Ti'n fy oyster y fenau, amazing. Mae yna eto rhywbeth yn connectio'r muscle i'r crac ar y fama. A chef's perks, ia? O. Menai oysters ydr i gorau yn y byd, ia? A mae'r liquid yna sy'n fewn o'n fod fatha stock cube y môr hallt mwyaf next level gei di. Iawn ta, sycio rest o hyn. Ar ôl sycio pob un a wneud yn siŵr i beidio colli'r jiws na allan onyn nhw, dwi'n sgreipio'r bôn ma roi mewn i'r pot a casglu gweddill yr esgyrn a'r dail be. Wedyn dwi'n drislo'r hylif morol na i gyd mewn i'r mix. Pan dach chi'n platio fo fyny, byddwch yn hael efo'r oysters, ia? Mae pawb sy'n cael sleis o bay yn cael tamad o oyster. Wan, mae sio ceuad oes, ond da chi'n misio wel fi yn ei pastry na, ewch online am y recipe e. I wneud pethau fwy next level, dwi'n rhoi asgwrn arall yn top y pei, Crimpio'r ochrau a rhoi eglos iddo fo. Wedyn, nôl mewn i'r popdy am ryw hanner awr tan mae o'n lyfli a crispy. Iawn, mae'r holl amser a love dwi 'di neud i'r OG Surf and Turf 'ma, o, mae i gyd o werth o. O, paid â dwllio 'na. Holy pastry! Wedra bach da, ia? Mwy o'r filling yma. Mae hwnna'n yn real hwnna'n di. Iawn ta, dwi'n gorau cael yr oyster, dwi'n bach o beef, pastry. Mmm! Ti'n be, ia? Oedd y Victorians yn gwybod beth yn wneud, ia? Old school, surf and turf. Ond ti'n be, mae'n hen bryd. I fe fod yn new school. Come on, ia. Mm. Oysters Cymreig, beef Cymreig, Stout Cymreig. Mae'r blas yr oyster yna, ia? A'r liquid yna, nath ni fewn, so liquid y chwech oyster. Mae just dda, dda y cefndir, dim bach o blas y môr, ia? Dwi'n lyfio fo.